Fi żmien meta kont xbajt Malta litteralment kont inħoss li rrid nitlaq 'il barra għax kont inħoss iċ-ċokon ta' Malta qed jifgani, jiġifieri issa tlettax, erbatax-il sena ilu. U vera ma ħassejt li M'għandi xejn iktar x'nagħmel Malta, ħassejt li rrid nimraħ. Però wara ftit ħassejt in-nuqqas ta' appartenenza. Kelli bżonn li nitlaq vera imma nieħu lil Malta miegħi. Ma ġratx immedjatament, ħadet ftit ta' żmien. Jibqa' l-fatt li. Meta jien tlaqt minn Malta u mort il-Lussemburgu kont naħdem bħala traduttriċi f'unità Maltija. Jiġifieri qatt f'ħajti ma kont użajt il-Malti fix-xogħol daqs kemm bdejt nużah meta tlaqt minn Malta. U dik kienet interessanti li Meta kont Malta kont nitkellem bil-Malti imma nuża ħafna l-Ingliż, il-kitba Ingliż. Kont ngħallem l-Ingliż, l-Università kont ngħallem bl-Ingliż, jiġifieri l-lingwaġġ, il-lingwa li kont nuża Malta kienet iktar l-Ingliż mill-Malti. Mentri x'ħin tlaqt minn Malta, il-Malti biss kont qed nuża, ma tantx kelli Kif taqbad tgħid, iktar kont inkun ma' Maltin. Konna kollha kemm aħna tradutturi allura kien hemm qisu kif tgħid pressjoni fuqna biex nużaw il-Malti. Kellna wkoll kif tgħid ordni biex niktbu bil-Malti anke kan niktbu emails fil-, Fl-ambjent tax-xogħol, il-Malti kellu speċi ta' jiddomina kollox. U dak ġie eżatt prattikament fl-istess żmien li bdejt nikteb bil-Malti, kont bdejt nikteb ftit qabel ehm, li kienet ukoll isa preparazzjoni għal dat tip ta' xogħol. Allura f'daqqa waħda l-Malti Sar importanti ħafna anke l-fatt li hija l-preżenza Maltija kif semmejt inti, il-lingwa kienet dik il-preżenza li ġarrejt miegħi meta tlaqt minn Malta. Fid-dinja tal-arti ma bdejtx bil-kitba, bdejt bit-teatru, għalkemm kont forsi nikteb qabel ma kont nikteb għalija nnifsi minn dejjem imma bdejt bit-teatru. Ġifieri hemmhekk l-iktar li ħassejtni komda u fit-teatru, teatru esperimentali, kien tip ta' teatru fejn l-istess ma ridtx nagħmel xi ħaġa fit-teatru lesta, ma ridtx illi hemm dramm li rrid intella' jew hemm kumpanija teatrali li rrid nidħol fiha. Bħal f'kull ħaġa li nagħmel, Irrid nagħmel xi ħaġa li forsi għadha ma teżistix, mela rrid noħloq grupp jien, irrid li l-affarijiet noħolquhom aħna. L-istess fil-kitba, m'għandix idea kif tikteb imma ħa nipprova. Jiġifieri dejjem hemm dal-element ta' kurżità, esperimentazzjoni, tgħid jirnexxili nagħmilha din, jiġifieri għalhekk għedtlek għadni ma nafx x'sa nagħmel la nikber għax Propjament ħa nipprova nsib xi ħaġa li ma nafx u ħa nipprova nagħmilha. Di bħal ktibt rumanz dwar l-iskateboarding u nista' ngħidlek li s-sena l-oħra tlajt fuq skateboard l-ewwel darba. Ġifieri dejjem nipprova nagħmel xi ħaġa li mill-bidu naf li dik xi ħaġa li ma nafx nagħmilha, mela rrid nipprova. U fit-teatru jiena Qatt ma kont inħossni kapaċi nagħmel teatru għax jiena persuna mistħija ħafna, ġifieri mort għal xi ħaġa li ħadd offri sfida. U l-kitba l-istess, ġifieri le ma kontx noħlom li nsir kittieba għax kont tgħid mhux ħajr nixxieli nikteb. Ma hekk wasalt għalija billi Li qed jagħmluha jagħmilha ħaddieħor. Bħas-sewqan, għamilt ħafna snin ma nsuqx, imbagħad għedt, imma kulħadd qisu qed isuq, ħa nipprova nsuq jien ukoll. Dak it-tip. Ovvjament bdejt nikteb fantażija. U dik kienet deċiżjoni speċi pers li t-triloġija tal-Fiddin ma nkitbux minni biss, inkitbu kien proġett tiegħi u ta' Simon. Eh, kien żmien meta konna din naqraw dak it-tip ta' kodba, triloġiji, element fantastiku. Ehm, u għedna Ħasra li da m'hawnx dat-tip ta' kotba bil-Malti u u iddeċidejna, fil-fatt bdejna niktbuhom mhux biex jiġu ppubblikati, ma konniex ma kenniex idea li ħa jiġu ppubblikati. Qed ngħid nagħmlu esperiment, naraw hekk nistgħux nużaw il-lingwa Maltija biex niktbu dat-tip ta' kotba. U dik irnexxiet. Malli malli spiċċa il-proġett tal-fiddien, dak it-tip ta' kitba jiena qed issa irrid qabel ma niġi ttimbrata bħala kittieba ta' tal-fantażija u kittieba tat-tfal irrid nikteb għal udjenza tikka differenti u xi ħaġa li hija iktar forsi għal qalbi mill-fantażija nammetti li sa jmien iħobb il-fantażija iktar minni. Mentri jiena iktar nħobb stejjer futuristi u daqsxejn fantaxxenza u fil-fatt Magna Mater huwa dak it-tip ta' forsi ma nistax ngħid l-iktar ġeneru li jogħġobni. Fil-fatt li nista' ngħid huwa li jiena nħobb naqra bħala qari Hemm ħafna tipi ta' kotba, ġifieri m'għandix ġeneru partikolar ngħid proprju da. Li nista' ngħid huwa li meta naqra ktieb, ikun x'ikun, jista' jkun ambjentat fil-passat, jista' jkun science fiction, thrillers, jekk jogħġobni, naf x'għoġobni fih, imma mhux il-, ma naħsibx li l-ġeneru jkun qed jogħġobni, iktar Iktar l-esperimentazzjoni fin-narrativa teknika ta' il-mod kif qed tingħad din l-istorja. U bil-mod kif nesperimenta bħala qarrejja, Nista' ngħid li nesperimenta bħala kittieba. Ma ridtx ninqabad, għax f'daqqa waħda malli ħareġ Magna Mater qlajt it-timbru ta' Young Adult Author. U għedt, ok, tajjeb imma dan huwa l-esperimentazzjoni tiegħi. Jiena rrid, jiena rrid niskopri ġeneri differenti. Ħa nara fejn jiena tajba. jew fejn inħossni l-aħjar fil-kitba. Issa meta ġiet għall-kitba, ovvjament dejjem nikteb bil-Malti u għal ħafna snin kont qed nikteb minn mill-perspettiva ta' xi ħadd illi jgħix Malta. Kemm jekk qed nikteb fantażija, kemm qed nikteb fil-futur, kemm qed nikteb, taf kif, fi żmien li għadu ma jeżistix, Malta, qed noħloq finzjoni. Imma dejjem qisu mill-perspettiva ta' xi ħadd li qiegħed Malta. Però meta bdejt nikteb Rocket, ħassejt li, u kienu għaddew kważi viċin tal-għaxar snin minn kemm inni tlaqt minn Malta, ħassejt illi dik ma stajtx nagħmilha iktar għax Malta tant kienet qed tinbidel u jiena m'iniex preżenti hemmhekk, illi iddeċidejt li l-karattru prinċipali, il-karattru ewlieni, Fil-fatt, mhuwiex xi ħadd li trabba Malta. Huwa xi ħadd li jgħix barra f'għad il-Kroazja u li jmur lura Malta u qed jiskopriha bil-mod il-mod. Kelli, ħassejt li hekk biss stajt nikteb, mingħajn kważi ta' ta' xi ħadd, mhux, il-persunaġġ huwa barrani, jiena ovvjament m'iniex barranija, imma kultant inħossni barranija meta mmur lura Malta u ma nagħrafx, ngħid hawnhekk tant inbidlu l-affarijiet li qas naf fejn qiegħda. Ħafna mill-elementi ta' Rockets ġejjin mill, mingħajr ma rrid, mid-dokumenti li naħdem fuqhom fix-xogħol fis-sens illi Per eżempju, ok, l-iktar waħda ovvja hija tat-tibdil fil-klima. Ehm, dik hija hija preżenti fid-dokumenti kollha li nittraduċi, allura qisu dik il-preokkupazzjoni bil-problemi tat-temp, tal-klima u hekk hemmhekk qegħdin. Ovvjament minn hemm ġejjin. Però anke l-fatt li ambjentajt l-istorja fil-futur, il-ħaġa bdiet ftit qabel Rocket, bdiet f'Magna Mater. Hemm konnessjoni bejn iż-żewġ kotba, Magna Mater huwa inħossu huwa prequel għal Rocket. Min jaqrahom flimkien jinduna li wieħed prattikament ikompli mal b'xi mod ikompli mal-ieħor. F'Magna Mater Kollox ambjentat, kollox iseħħ fis-sena 2020. Ir-raġuni kienet li jiena kont qed niktbu fl-2010 imma d-dokumenti tiegħi kienu kollha kif tgħid programmi u inizjattivi u pjanijiet ta' pjani ta' azzjoni tal-Kummissjoni bil-perspettiva tal-2020. Jiġifieri, id-data 2020 kienet tkun preżenti fid-dokumenti kollha li qed nittraduċi. Tant illi kultant kont, meta rrid nikteb id-data ta' dak iż-żmien, kont nieħu żball u nikteb 2020 minflok 2010. U dik ġegħlitni naħseb, issa li kieku, speċi ta' kieku kelli nimmaġina l-2010 Malta, l-2020 Malta, kif nista' nimmaġinha? U minn hemm bdejt nibni speċi Malta għaxar snin wara. Ovvjament issa l-2020 huwa s-sena d-dieħla. Meta ġejna l-Rockets, l-istess, bgħadt ħafna elementi mid-dokumenti li nkun qed naħdem fuqhom u tfajt dawl fuqhom issa fi struttura iktar fittizja. Jien m'għadnix ngħix Malta u bil-mod il-mod qed nitqaċċat mill-għeruq tiegħi. li hija preokkupazzjoni valida ħafna għal min ikun telaq minn pajjiżu. Jiena ħadd ma ġagħalni nitlaq minn pajjiżi, ridt nitlaq jien u fil-fatt aċċettajt, ċoe ridt dan ix-xogħol proprju bħala mod kif nitlaq minn Malta imma jkolli s-sigurtà ta' xogħol tajjeb. Però jibda jibqa' l-fatt li Tkun 'il bogħod u jgħaddu s-snin u tibda tgħid imma jien min jien eżattament jekk m'għadnix ngħix Malta imma jien Maltija, issa għandi t-tifel tiegħi twieled hawn però hu stess iħossu Malti. Imma x'għeruq tajtu? X'għeruq għandu hu? Allura din il-kwistjoni tal-għeruq kien hija kwistjoni li. tippreokkupani, nqatta' ħafna ħin naħseb fuqha, speċjalment imbagħad wara li mietu l-ġenituri tiegħi u minn kif rajt hawnhekk madwar hekk dan huwa dil-kamra hija kważi l-kamra tal-memorji tal-ġenituri tiegħi, għandi l-affarijiet li kienu tagħhom u nġibhom miegħi. Għax għalija huwa importanti ħafna il-passat, il-passat tiegħi qisni dejjem inġorru miegħi. kemm fl-oġġetti li ġejjin mill-passat biex il-memorja tibqa' ħajja, kemm fid-djarji, pereżempju dik hija r-realtà tiegħi. Erbatax-il sena ilu meta Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea, kien fi żmien fejn ftit qabel kont qed, litteralment kont qed nibża' li l-Malti ħa jmut. F'daqqa waħda dħalna fl-Unjoni Ewropea, il-Malti sar sar wieħed mil-lingwi uffiċjali u kien hemm qisu qawmien għal-lingwa Maltija. u fl-istess żmien kien hemm ħafna iktar, bdejt nara ħafna iktar pubblikazzjonijiet, kien hemm jisu ġenerazzjoni ta' kittiba ġodda, ġenerazzjoni ġdida ta' kittiba, jisni bdejt nara din. Fl-istess ħin Naħseb ukoll f'dak iż-żmien qisu l-inizjamet bdiet bil-Festival tal-Letteratura Mediterranja. Kien hemm ħafna affarijiet għaddejjin li li jiena vera serħuni għax letteralment kont qed naħseb illi l-Malti ma nikdbuhx, nitkellmuh ikolli nagħmel, nitkellmu ħażin ħafna Malta li nirreferu ħafna, nużaw ħafna kliem Ma na, kont inħoss li ma nafux ngħidu sentenza sħiħa bil-Malti. U dik kienet tweġġani ħafna. Dal-aħħar isni madnix ċerta minna l-ħaġa, ma nafx. Qed nibża ftit mill-lat ta' forsi l-industrija tal-kodba Jista' jkun li qed tbati ftit bħalissa minn lat ta' li n-nies tant għandhom x'jaqraw online illi forsi qed jixtru inqas kotba. Ma nafx, din hija iktar x'naħseb jiena. Jista' jkun li qed jaqraw inqas f'daqqa waħda u allura l-pubblikaturi Maltin qed isibu iktar diffiċli biex jieħdu riskju biex jippubblikaw. Jien għandi dak l-inkwiet illi jista' jkun li qegħdin f'fażi fejn qed nibżaw ftit u ma nixtieqx li jiġri dan.

Tell me about it. Les dak ir-rapport TPS. Għax daqsxejn twil. Ilek tliet sigħat fuqu dak ir-rapport. Le, le, le, le, għax. Lesti!

Hu paċenzja. Superior Giant, Guatemala, French Press.